Çempionlar ligasynda haýsy klub näçe gazandy? Girdeýji babatynda Atletiko, Real Madrid we Barselonadan öňe geçdi. Futbol äleminiň iň abraýly ýaryşy bolan Çempionlar ligasy özüniň täsin oýunlary bilen tamamlandy. Indi bolsa klublaryň gazanan ägirt uly girdeýjilerini hasaplamagyň wagty geldi. The Athletic neşiriniň berýän maglumatlaryna görä, bu ýylky maliýe tagtynda Fransiýanyň PSŽ kluby otyr, olaryň gazanjy bir ýüz ýigrimi ýedi million funt sterlinge deň boldy. Iňlisleriň Arsenalynyň hem yzyndan ýetip gelýändigini aýtmak gerek, bir ýüz ýigrimi dört bütin ýüzden ýedi million Funt sterling sanawyň dowamynda aralyk has açylýar, Bawariýa bir ýüz on bütin ýüzden sekiz million, Liwerpul bolsa togsan bäş bütin ondan üç million funt sterling girdeýji bilen ýokary basgançaklara eýe boldular. Arsenal, Liwerpul, Mançester Siti, Çelsi we Tottenhem hatda elli alty million funt sterling gazanan Nýukasl hem Marsel, Benfika, Monako, Galatasaraý we Napoli ýaly Ýewropanyň meşhur klublaryndan has köp girdeýji almagy başardy. Ispaniýada bolsa hakyky garaşylmadyk waka boldy, ýurduň maliýe lideri Real ýa-da Barselona däl-de, eýsem, togsan bütin ondan ýedi million funt sterling bilen Atletiko boldy, onuň yzyndan Real togsan bütin ondan bir million funt sterling we Barselona segsen alty bütin ondan bäş million funt sterling bilen gelýär. Bu sanawyň iň aşaky basgançagynda on sekiz bütin ondan bäş million funt sterling bilen Kaýrat kluby ýerleşdi, emma gyzykly tarapy, by gazanylan pul klubyň Transfer Market tarapyndan baha berlen tutuş düzüminiň umumy gymmatyndan hem has ýokarydyr. Ançelotti Lil toparyň täze baş tälimçisi. Urugwaý milli düzüm dünýä çempionaty üçin mälim etdi, esasy ýagdaýam Luis Suaresni milli ýygyndyň düzümine Alynmady. Meň özüm-ä näme, alynsa gowy bolardy diýýän, siziň pikiriňiz näli? Indi Ançelotdi, Karlo Ançelotdi däl, ýöne näme, ogly Dawid Ançelotdi, Lil toparynyň täze baş tälimçisi, iki müň ýigrimi sekizinji ýyla çenli şertnama. Özüm şul oglanyň bir Ýewropada haýsamyz ortaja bir topara tälim berip ony köp garaşdym. Sebäbi döwrebap futboly bilýär, ýaş-a zehinli oýunçylary ýüze çykarmakda-da uly goşant goşdurýar Real Madridde-de, esasan kakasynyň ýanyna näme, Kän ýyllar güýçli toparlarda kömekçi tälimçi boldy, milli ýygyndyda hem. Şoň üçin näme elbetde Dawid Ançelotty tejribesi kän diýip bileris. Täze topara üstünlik arzuw edýäs. Siz nähili pikir edýäňiz? Kakasy ýaly gowy netijeler görkezip bilermi? Konate Liwerpul bilen hoşlaşdy, indiki duralga megerem Madrid şäheri bolsa gerek. Real Madrid Peres eýýäm bul oýunçynyň agenti bilen gürrüňdeşlikleri başlandy diýýär. Çempionlar ligasynyň sezonyň iň gowy oýunçysy baýragyna Hwise Kvaratskhelia saýlandy, iň gowy çykyş eden ýaş oýunçy hem Arda Guler boldy. Şeýle hem Alžiriň dünýä çempionaty üçin milli ýygyndynyň sanawyny mälim etdi. Antonio Rudiger iki müň ýigrimi ýedinji ýyla çenli Real Madrid bilen şertnamasyny uzaltdy. Çempionlar ligasynda iň köp gol atan oýunçysy boldy Kilian Mbappe, iň köp assist boldy Maýkl Olris. Ansu Fati hem Monako toparyna ymykly transfer bolmaga razylyk bildirdi, esasan hem täze tälimçi Filipe Luis bilen işleşmek isleýärin diýdi. Braziliýanyň milli ysy Panama Nalti Kasan uly hasap ýeňiş gazandy, Winisius Junior öre han ajaýyp owadan gol hem öz adyna ýazdyrdy. Köpden bäri Braziliýanyň näme, bular ýaly gowy, gyzykly duşuş görkezenini görmändik. Dünýä çempionatynda-da bular şular ýaly oýun görkezip bilermikä? Futbol şu gölegine bolsa bary-ýogy on gün galdy. Ýatladýas, köp duşuşyklar açylyş dabarasyndan öň eýýäm geçirilip başlanýar.
Salam aleýkum futbol janköýerler salam aleýkum oglanlar janyňyz sag moglala birinji etjek haýyşym bara goşmagy bas laýk bas repst etme ýatdan çykar moglala gaýrat ediň gollalyň owa osna hökman kommentarýada pikirleriňiz belläň her bir ýazylan kommentar hökman okaýan jogap berýän pikirleriňiz hökman gerek pikir alyşalyň diýjek bolýanym hökman bir ozat däl ýakyn zat däl diýjek bolýan-da, onala gaýrat ediň. Onala birinji başlajak zadym Liwerpul barada başlajak. Şu wagt Liwerpuldan Konate gitdi, Salah gitdi, Robertson gitdi. Indiki möwsüm Wan Degem gidermika diýen sebäbi ýaş dolýar, ýaşy ulalýar. Indiki möwsüm adam şertnamasam dolýar. Şu wagtda oýunçy getirmeli. Meselem, Konateň ýerine kim bar, kimi goýjak? Meselem, öňden bir oýunçyny zamen edip oýnatyp ýören bolsaň, Indi meselem Kerkez bar, Robesden orna Kerkez bar. Meselem şu oýnap bilýä diýeli. Hawa, indi bilen o kimi getirjek? Meselem Van Degem gitse, Kanate gitdi, Kanate gitdi hawa. Kanate gitdi Real Madrid gyzyklandy, ýöne Real Madrid geçmedi. Arabystanyň bir klubuna geçjek bolýa. Real Madrid geçmedi, Real Madrid gyzyklandy. Real Madrid geçen möwsümde mä gyzyklanýa, ýöne bir doly bir adada gyzyklanýa. Ýöne Kanate geçjek däl diýdi Real Madrid, Arabystana gitjek diýdi. Indi oglala diýjek bolýanym, Kimi getirmeli, kimi oýnatmaly bar-a, weý, nebir kluby dag atyp barýarlar-da. Indi şu wagt siz ýazýaňyz oglanlar, köp oglan ýazýar, Irola geçdi, Irola geçenok entek oglanlar, doly geçenok, doly geçse men maglumatymy berýän, bomba diýip çykýan men. Hökman şu geçse bomba diýip çykýan Liwerpul barada. Olar ýaly zat ýok, geçenok entek. Ine şu wagt Barselonadan köp zady çykarýarlar. Köp saýtlar çykarýarlar. Men Instagramdan görýän köp. Men Darwin Nunes hem geçdi diýýärler. Bernardo Silva hem, Joşka Gwardiol hem geçdi diýip çykarýarlar. Ýok, ony azat. Ýok, olarlar geçenok. Geçenok. Olarlar başga bar, täzelik ýok şu wagt. Bir doly transfer ýok. Bu geçdi zat ýok. Bir şu Gordon boldy, ondan soň bir güýçli gowy transfer ýok. O tälimçiler täzelendi, zat etdi. Italiýa A seriýasynda başga zat ýok olar. Ondan garaýyn şu wagt ady belejik liga çempiony Arda Güler ýaş oýunçy saýlandy möwsümiň Çempionlar ligasynyň Çempionlar ligasynyň oýunçysy Kvaratskhelia saýlandy. Hmm, möwsümiň ol adyny saýladylar, 11-lik düzümini düzdüler. Esasan finalyň finalda oýnan oýunçylar, awa. Ony Bawariýaň oýunçysy bilen Atletik Madridiň oýunçysy bar. Olar siz näl ylalaşýaňyzmy şu barada? Men-ä kän bir ylalaşmaýan. Özüňiz hökman kommentarýada pikirleriňizi belläň. Ýatdan çykarmaň. Oglanlar, hökman men Liwerpuldan habar gelse, bir täzelik bolsa, Liwerpulda, Angliýada, Italiýada bolsun, men hökman habaryny berýän size. Oglanlar, janyňyz sag bolsun, işiňizde üstünlik!